Immedjatament li sirt naf, mhux mhux mhux ġimgħa jew ġimgħatej wara, ta'. Sigħat wara li daħalli r-rapport għadda kollox għand il-Kummissarju ta' Pulizija. Issa jekk xi ħadd irid. Issa minkejja da kollu, speċa minkejja li inti ħadd di speċa kienet l-attitudni tiegħek ta' Lawrence hekk kienet. Però xorta waqajna fil-klassifika 20 post. U xorta kienaw dan is-sens ta' korruzzjoni. Bil-fors.
Għalfejn huwa bil-fors. Fis-sens huwa bil-fors għax tant kellek fuq il-plat. Le, isma'.
Il-pajjiż kien ħarablek minn idejk dak il-punt. Le, le, le. Se ngħid ħaġa li ma rridx tiġi miżinterpretata imma għax dak il-Corruption Perception Index mhm. huwa dokument importanti li wieħed irid isegwih u jimmonitorjah u jasal għal konklużjonijiet tiegħu li huwa li int under your watch, under my watch, jiġifieri bil-Malti jiġifieri taħt fi żmien meta jien kont Prim Ministru, hemm barra il-perċezzjoni mhm. ta' korruzzjoni żdiedet. U di tinkwetani, għax tmur kompletament kontra ta' dak li jien dejjem xtaqt. Imma il-perċezzjoni, ġifieri biex inkunu ċari għal min qed isegwi, tittieħed mhux biss minn sondaġġi pubbliċi, insomma, ma morrx induru s-sens stadarjali u għadna, isma' inti x'taħseb. Kien hemm ukoll. Għalhekk għedtlek il-premessa tiegħi kienet ma rridx innaqqas. Le, ma rridx innaqqas.
Esperti fil-qasam. Iva, iva, ma rridx, xorta, għax kieku mhux perception kien jgħid corruption index. Ma din hija perception is based on study. Però, però, il-punt tiegħi huwa dak. Dak ta' tikasu għax huwa importantissimu. U għalla ħares ma ta' għax trid tirrealizza li hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona, ok? Mhm. Però il-kejl l-iktar importanti huwa da, illi malli titfaċċa xamma ta' korruzzjoni, x'għamilna fuqha? Rqadna fuqha, ma minna xejn, ipproteġejna lil xi ħadd li forsi kien mitħla tagħna, ehm, Jien naf għalaqna għajnejna għaliha jew ħadna mill-ewwel il-passi li kellna bżonn nieħdu biex inġibu lil min hu possibilment suspettat quddiem l-istituzzjonijiet biex jiġġudikaw jekk hux suspett. Wara kollox, aħna għandna Kummissarju ta' Pulizija Mhux biex joqgħod iħares, imma biex meta jinqalgħu s-suspetti, ngħidulu investiga. Għalhekk qiegħed, jiġifieri il-premessa hija li xa jkun hemm każijiet minn dawn kellha m'għandekx bżonn pulizija. Mm-hmm. Mela, aħna x'għamilna u di ċ-challenge li jiena nagħmel lil kulħadd. Eh, il-mistoqsija l-iktar importanti hija di, malli int Prim Ministru, jew Ministru, int int, sir taf li hemm xi ħaġa illi mhix f'posta, suspett ta' korruzzjoni, x'għamilt fuqha? Irqadt fuqha jew ħadt il-passi. U mbagħad il-ġudizzju qaddih fuq hekk. Jiġifieri, ittinix it-tort lili li ġara każ ta' korruzzjoni? Tini t-tort mija fil-mija. Jekk ġara l-każ ta' korruzzjoni, jien sirt naf bih u m'għamilt xejn fuqu. Imma jekk jiżdied, jekk tiżdied il-korruzzjoni, Anka minkejja li inti kull darba li tasal għandek ma topponix li tiġi investigata, ir-riżultat mhuwiex tajjeb, ġifri lejn l-aħħar tal lejn l-aħħar tal ta' dik il-fażi kellek l-iskandlu tal-liċenzji tal-vat biex ta' qisu kien hemm volum li dejjem qed jiżdied. xi ħaġa kienet kienet kienet iwasal kellek ukoll niftakar eh, is-segretarju personali tal-Ministru tal-Finanzi eh, Tonio Fenek li wkoll kien ħaxi flus minn xi kuntratturi, speċa u li kien instabħati fil-qorti u ġi interdetjat. Kollu veru da.
Hi mhux qed niċħad xejn minn dan. Ġifieri il-perċezzjoni kienet kienet. Int stess qed tgħid.
Fis-sisin kien hemm xi ħaġa. Mar il-qorti, ittieħed il-qorti, segretarju ta' Ministru, ittieħed mar il-qorti. Aħna. F'dak il-każ ma taħsibx ma li l-Ministru kellu jġorx ir-responsabilità politika ma kellekx keċċieħ f'dak il-punt. Le għalfej il-Ministru jekk inqabad minn kien hmm. tressa ittieħdu passi kontra tiegħu u ma kien hemm ebda konnessjoni mal-Ministru, ħlief li dak kien jaħdem fis-Segretarjat tiegħu. Għaliex għandu jtir il-Ministru? Qisek qed tgħid int korrott daqsu. Le, ma issa hemm.
Ma tgħidx imma naqa' fuq il-għażla tal-bnedmin li żżomm madwarek, dak kien is-Segretarju personali tiegħu. Naqbel perfettament, orajt, u anki hemm isiru l-iżbalji. L-għażla tan-nies li inti tagħżel għal dawk il-pożizzjonijiet delikati trid tkun għażla attenta ħafna, xorta bil-kriterji kollha u nassigurak li fis-sistema tagħna, qabel ma xi ħadd kien jiġi aċċettat biex jidħol f'segretarjat, kienet issir
Due diligence? Due diligence dettaljata ta' fuq l-individwu, all right? Imma Il-bniedem huwa uman u jiżbalja u jiġu mumenti meta ma jkollux il-sinsla li jgħid le għal dak li huwa ħażin. In-natura tal-bniedem. Għalhekk ngħid, ma nippretendux il-mirakli mingħand il-politiċi imma, John, jekk xi ħadd qed jippretendi li jiena tant għandi kapaċità li naf inxomm li ġejja korruzzjoni mingħand xi ħadd minn seba' mili bogħod u allura nwaqqafha qabel ma tiġri, Jiddispjaċini, ħadd minna m'għandu dak it-talent. Aħna sfortunatament diffiċli biex nevitaw, imma li rridu nagħmlu huwa li malli titfaċċa tieħu azzjoni mill-ewwel. Tajjeb? U dik għandha tkun il-lezzjoni għal kull min jidħol fil-kamp politiku, servizz pubbliku, li jaf illi jekk jiżbalja se jittieħed azzjoni kontra tiegħu u jkun hemm il-konsegwenzi. Imma perfetti? Qatt ma ħna Le, mhux tajjeb, jiġifieri. U ħadd mu qed jippretendi hekk. E, però mbagħad e, hemm ukoll dik il-mistoqsija li stra mela l-kanvaser inqabad, is-segretarju inqabad, dak sieħbu l-ġirien il-kelb inqabad ukoll. F'Malta qatt ma nresqu politiku. Jimdu daw is-suspetti li li hemm kultura temponità. li ilha tinħema fil-klassi politika. Fil-fatt, tant hu forsi, mhux tant hu hekk, imma tant tista' forsi din it-teżi tiġi sostanzjata. Meta mbagħad wieħed mill-politiċi tagħna li konna li kellna d-dubi dwaru ħareġ barra minn Malta, qas għamel sentej, Qabel ma qalulu, barra. U aħna 25-30 sena ta' storja ta' suspetti f'politiċi. Ma ta' tajjarni,
inti fil-bidu ta' dil-konverzazzjoni, inti stess għad fakkarti illi kienem xaħat illi jena ġaltu jirriżenja minn ministru. Għali, xettajt illi mela l-Unjoni Ewropea kapaċi tajt il-ħat ma tistax tiqpa kummissarju. Mm, imma ma ninfursaw ċiktar minn. U tajdila kemmi brava.
U għamlet sew. Però lili li meta f'mument kelli suspett li mbagħad irriżulta li kien żbaljat wara kollox, lil min kien ġagħaltu. Jew l-NAO sab li kien żbaljat. Whatever, imma lil dan ikun ġagħaltu ġagħaltu jagħtini r-riżenja tiegħu. Mela inti qed tgħid proset lill-Unjoni Ewropea. Il-kejl tiegħek għal dawk huwa differenti mill-kejl tiegħi għall-Prim Ministru li qed jerfa' responsabbiltà diffiċli ħafna u li jkollu jieħu ċertu deċiżjoni. Mingħajr ma jinkejja da prosekuzzjonijiet qatt ma rajna. Però, però, però, eh, ħan nerġa' nirrepeti punt fil-bidunet li forsi misni enfasizzajtu iktar. Jien nemmen li fejtru dal-każijiet korruzzjoni, allegazzjonijiet, eċetera. Kejl differenti dwar jekk intix qed titkellem fuq responsabbiltà legali bil-qorti. Meta trid tittella' l-qorti u sakemm għaddej il-proċess għadek inti innoċenti. M'għamilt xejn u qabel ma jkun hemm sentenza finali għadek innoċenti. Di importanti fil-qorti però jien nemmen li fil-politika il-logħba hija differenti, ir-regoli huma differenti. Fil-politika int mhux innoċenti fil-bidu nett, int prattikament, sfortunatament għalik, ħati fil-bidu nett. U trid tipprova tħall, tieħu paċenzja, biż-żmien tibla' ġo l-istonku tiegħek, timrad, sakemm fl-aħħar jirriżulta jekk intix innoċenti jew inkella le. Il-kejl huwa differenti. Li qed huwa żball qed isir bħalissa u li sar f'dan l-aħħar snin huwa li kulħadd qed jgħid ġibilna l-evidenza. Ġibilna l-evidenza. Li jien ili disa' snin fuq kwistjonijiet sħaħ li ħarġu fil-pubbliku. M'għandkomx provi ta' dan, dawk kollha allegazzjonijiet dak u kollox għadu għaddej. Qisu l-Parlament tagħna u l-ħajja politika saret qisha awla tal-Qorti fejn qed nistennew li issa kulħadd iġib l-evidenza fil-provi, tajjeb, biex nuru li dak vera ħati. Mentri l-approach irid ikun differenti. Però b'xi mod l-elettorat dak it-tip ta' raġunament jaċċettah. U inti xi rwol fit-tiswir ta' l-forma mentis ta' l-elettorat ukoll kellek rwol. Jiġifieri xi ħaġa stajt tagħmel aħjar biex l-elettorat meta jisma' politiku jgħid ġibli l-evidenza, ġibli l-evidenza, aqbiżli 'l barra. X'stajt tagħmel aħjar inti? biex il-poplu jkun edukat b'dak il-mod. Iktar milli tgħid lil dak li jkun biex jitlaq mill-pożizzjoni tiegħu, x'hemm iżjed x'tagħmel? U qed niftehmu aħna qed naqbdu ma' każ wieħed. Jiena kien hemm kunsilliera li ġagħalthom jirriżenjaw, kien hemm kunsilliera li ma ħallejnihomx jikkontestaw, kien hemm kien hemm kandidati li waqqafnihom milli jikkandidaw irwieħhom għaliex daħlitilna informazzjoni li kienet turi li l-affarijiet ma kinux sew. Jiġifieri inti qbadt fuq każ wieħed u nifhem għaliex. Imma jeżistu każijiet oħrajn, jiġifieri dan l-atteġġjament ma sarx biss f'dal-każ, l-atteġġjament sar f'affarijiet oħrajn. Tgħidli imma xorta l-perception qiegħda hemm, iva. U inevitabbli għax malli, dan hu ċirku vizzjuż, malli jinqabad xi ħadd u ttellgħu l-Qorti akkużat, għadu innoċenti. Mhux bilfors li l-opinjoni hemm barra kulħadd jasal għall-konklużjoni tara kollox korrotta. Għadek għadek ma tafx jekk hux veru jew le, għadek ma tafx jekk innoċenti jew le, għadek ma taf assolutament xejn, imma bilfors, reazzjoni naturali, malli jinqabad xi ħadd, hemm barra l-impressjoni tkun li kollox huwa korrott u kulħadd huwa korrott. Allura x'ħa nagħmlu, ma naqbduhomx? tajba di, żgur li żgur li le. Immiġi, eh, da proċess naturali. Id-dwejja u li jibqgħu tinstemaw il-każijiet u jibqgħu joħorġu minn fuq liċenzji, minn fuq ħaġa, minn fuq oħra, minn fuq affarijiet seri u minn fuq affarijiet fl-aħħar mill-aħħar. Ma għandekx għalfej, ba għalfej da. Iġifi da biex tgħaddi minn test ta' sewqan għandek bżonn tagħmel dat tawiċ kollu, ex, ek, daqs ex, anki għal di, Iva, biex taddi minn eżami, jekk taf xi suq karozza, anki fuq xi ħaġa ridikola bħal di, għaw min jagħmel il-gabirjoli, ħa, ħanpoġġiha b'dan mod, mm. mingħajr nerġa' ngħid għax. Eh, ma dil-kultura, dil-kultura speċa hemmhekk ġifieri Skandlu tal-liċenzji għajjejt daqsxejn. Mela, kien hemm sitwazzjoni tal-liċenzji anke fi żmienek fejn kien hemm min naħseb kienu xi 230 ruħ jidher li ħadu liċenzja li ma kellhomx jieħdu. Eżattament, biex tara l-kultura sfortunatament Fejn twasslek. U di rridu nirribattuha bl-iktar mod qawwi. Issa, fl-opinjoni tiegħi, l-aħjar mod li nistgħu, apparti l-istituzzjonijiet tagħna li jagħmlu xogħolhom bħala Kummissarju tal-Pulizija, bħala Awditur, kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, apparti dik biex juru. Però l-iktar challenge importanti huwa li ndaħħluha fis-sentimenti ta' moħħna li m'għandekx għalfejn għasra. Għalfejn tirriskja l-karriera tiegħek, ir-reputazzjoni tiegħek, il-kondotta tiegħek? Għalfejn? Għalfejn? Hekk għall-flus? Jew biex tiffranka li toqgħod fil-kju? Għalfejn? U dil-kultura, dil-mentalità, b'xi mod jew b'ieħor trid tinqered. Jien naħseb li l-uniku mod, konkret, mhux paroli fil-vojt, għax nistgħu npoġġu bilqiegħda u jiġi kju ta' nisa u jgħiduli x'qed jissuġġerixxu. X'għex x'għex qed tissuġġerixxu? Għax tajjeb li nagħmlu d-diskursata. Eh, ma all right, ma x'qed tissuġġerixxu? Li li li xiex li li għamilt ħażin li għadt lil xi ħadd jirriżenja għala volja ma kellix il-provi? Jew li ma jmissnix għaddejt kollox lill-Kummissarju? Jew x'għamilt x'hemm nieqes? U ngħidlek Hekk, jekk xi ħadd jiġi b'xi idea brillanti, naħtafha. Imma m'hemmx ideat brillanti biex il-bniedem minn żmien li ttradixxa xi ħadd għal tletin biċċiet fidda sal-ġurnata tal-lum, il-bnedmin jiqbgħu jaqgħu, f'ċertu ċirkostanzi, għal ċertu tentazzjonijiet. Kif sa nwaqqfuha dik? Ma nafx. Il-kultura tal-pajjiżi tan-Nord hija ħafna iżjed qawwija f'da sens. Aħna. Lejja rigoruża ħafna.
Ġifieri kieku per kieku eżatt. Eh, kieku per eżempju jinaf eh, biex nerġa' mmur lura tal-segretarju personali tal-Ministru jinqabad eh, ibabas flus li ma kellux ibabas. Il-Ministru żgur kien jeħela wkoll. Jista' jkun ma merikx. Ma ma nafx jista' jkun. Anke għax l-istess Merija kellu kellu sitwazzjoni mal-istess kuntratturi u li li kien xi ħadd kien qal li kienu qed jirranġawlu d-dar bħala ringrazzjament għax Joe Gazan kien qed jinnegozja. Mela tlaqna?